dallansuu kiyya injifattee jedha qur'aan hadiisa keessatti jechuudha nabi rabbi rabbiin subhaanahu wa ta'aala xayyib hadiisa alqudsi keessatti duuba waaqayyo murtii qajeelaa kennuudhaan beekama waaqayyo murtii qajeelaan ka beekamu erga taateeti awwal qaasim sababa aadamii an hin beekneef jecha na gaafata yoo ta'e sababa anaa aadamitiif jecha na gaafata yoo ta'e dabalataan ammas ammoo sababa aadamii namticha akkas jiru saniitiif jecha waaqayyo gabbuusee ilma isaadhaa kan goorraasisu yoo ta'e Dubbiin kun babbaddee jirti jechuun gaaf san murtii qajeelaa hin kennine rahmatummaalle hin qabu. Sababni isaa maaliin? Addamiin qiimi itti qabatee tursiise, san wajjiinu ilma isaadhaa gad buuse, anallee cubbuu cubbuu ani hin dalagneef jecha na gaafata jechuudha. Kun sirriidhaa miti. Kun sirriidhaa miti jechuudha. Ammas ammoo Museen maal jedhaa? Gaafa Waaqayyoon maal jedheetiin dubbata? Seera Lakkoofsaadhaa boqonnaa 16 lakkoofsa 22 irratti Musee fi Aaron garuu addaan addaan lafatti gombifamanii akkana jedhanii iyyan. Yaa Waaqayyo Waaqa hafuurota sanyii nama hundaa, ati yoo namni tokko yakke waldaa guutuutti dheekkamtaa? jedhan. Addam yoo cubbuu hojjetee jiraate anaa miti kan gaafatamu Addaam mataa isaati malee. Mataa isaati malee ana miti jechuudha. Si galtee? Ana miti. Mataa keessanitti miidhaa fiddanii jedhee ittiin dubbata macaafni. Ok. Ammas ammoo dabalataanii Yesuus Kiristoos mataan isaa wagguu dubbatu Maatewos boqonnaa shan irratti isin ejja waa'ee ejjaa kee- isin akka hin ejjine jedhamee dhageessaniittu ani garuu isinittan himaa jedhe. Si galtee? Namni hojji hawwiidhaan dubartii ilaalu hundinuu yaada ishee yaada isaatti ishee wajjin ejjeera. Yoo iji kee mirgaa si gaafa- gufachiise of keessaa baati gati dhagni kee guututti gahannamitti darbatamuu irra kutaa dhagna keetii keessaa tokko dhabuu siif wayyaati. Yoo harki kee mirgaa si gufachiise ofirraa murii gati. Dhagni kee guutuun gahannamitti galuu irra Kutaa dhagna keetii keessa tokko dhabuu siif woyyaa jedhaan. Dhabuu siif woyya jedhaan. Kunillee Maatewos boqonnaa 23 irratti. Yesuus Kiristoos maal jedhaa? Barsiisonni seeraatii fi Fariisonni barcuma Musee irra taa'aniiru. Kanaafuu waan isaan isinitti himan hundumaa godhaa eegaasii jedha. Eegaasii jedha. Karaa kanaan jannata seentan jedheetiin dubbataa jechuudha. Maatewos boqonnaa 19 irratti Maatewos boqonnaa 19 irratti Yesuus Kiristoos maal jedheetiin dubbataa? Akkana jedheen, Kunoo namtichi tokko gara Yesuus dhufee, Yaa barsiisa, jireenya bara baraa argachuuf waan gaarii ani gochuu qabu maali? jennaan, Yesuus ammoo, Ati maaliif waa'ee gaarii na gaafatta? Gaariin isa tokkicha qofatu jira. Ati yoo jireenyatti galuu barbaadde ajajaawwan eegi jedheen, abboomota eegi jedheen. Kanan jannata seenaniin ajaja Rabbii eeguudhaan jedheetii Yesuus Kiristoos Yahuudaa waan ta'eef jecha, inni yookaan warra Yahuudotaa keessaa waan ta'eef jecha akkasitti ajajaa jechuudha. Karaa Yahuda karaan seenaniin karaan jannata seenaniin karaa kaminni karaa eessaatii yoo jedhame karaa abboomota eeguutiin. Yahudota biratti abboomota eeguudhaan namni jannata seenaa jechuudha. Namni jannata seenaa jechuudha. Duuba isa kana jedheetiin achi dabra jechuu amma achi dabra gara shubhaata inni kaasee waan tokko tokkootti jechuudha. Ka amma inni kaasee wal qabateeti wa imminkum illaa waariduhaa ka

Isa kana yoo wal qabsiiftee ittiin jette if hiika Ingiliffaa kana sirriitti ilaaluu dandeessa. But will path overheat it jedha. Yookaan ibiddarra dabran malee hin hafan jechuun. Ibiddarra darban malee hin hafan jechuun. Isa kanaan wal qabatee tafsiira Ibnu Kasiir rahimullahu ta'ala sii baneetiin sii dubbisuu danda'a. Ibnu Kasiir rahimullahu ta'ala maal jedhaniitiin dubbatanii?

Wagguu hiiku maal jedheetiin dubbata? Wuruuda jechuun jedha. Wuruuda jechuun irra dabruudhaa jedha. Almuruur. Wuruuda jechuun irra dabruudhaa jedheetiin dubbataa jechuudha. Erga sana ammoo maal jedha Ibnu Kasiir rahimahullahu ta'ala? Walihaadaa shawaahidu fi sahiihayni wa ghayrihimaa jedha. Isa kanaaf ragaalee hedduutu jira jedha. Ka duraadhaa sun ammoo ragaa tokko hin qabu. Ragaa tokko hin qabu keessa seena uumaa uummanni jedhamu suni sun ragaa tokkollee hin qabu jechuudha. Ragaa tokkollee hin qabu. Ragaan inni jiru kam inni akka keessa hin seenne akka jahannamiin keessa hin seenneedha yookaan irra dabruutu itti baanama kan jedhu kan nabi rabbiillee alayhi salaatu wasalaam itti hiikan isa kana jechuudha. Gara biraatiin ammoo fakkeenyaaf suuraa kana ilaaluu dandeessa suuraa 21 faayata 103 laa yaxzunuhumul faza'ul akbar guyyaa qiyaamaa naasuun guddaan isaan hin giddi- hin gaddisiisu maleekonnis isaan qunnaman kun guyyaa kan waadaa isiniif galamee tureedha jedhuun jedha. Guyyaa qiyaamaa naasuun guddaan isaan hin gaddisiisu jedhe. Waan tokko isaanitti hin dhagahu. Sagalee ishee hin dhaga'anu jedha. Ibidda jahannam sagalee ishee hin dhaga'an isa anis sagalee isheedhaan dhaga'an isaanis jedhe. Waan lubbuun
Ajabuu qudraa rahmaan ajabuu. Mee maal dhabee namni rabbii tokko qabu. Mee maal dhabee namni rabbii tokko qabu. Mootii guddaa keessa namaa quba qabu. Mee naa didii masjida keetii na dhabuu Mee naa didii masjida keetii na dhabuu Mootii kiyyaa naa didi mee an si dhabuu Sitti madhee nama jiruu koo dadhabuu Sitti madhee nama jiruu koo dadhabuu Ilmi namaa dogongoraa badiin dhabuu Nama hundaa rahmanni kee haa dhaqqabuu Nama hundaa rahmanni kee haa dhaqqabuu Takkaan bullee barsi biraa ana gabuu